बाप रे बाप देह हाथ पूरा हमर सन सन बीतल जाय है कन हवा से हो बह है भगवान के अखने हवा बहे के एहन दिन छले ये फेकना हाँ बाबू की कर हेरी बाबू हो रे बउआ रे की करे छा देखी ना घूरा नहीं सुन गए है रे ठंडा से हमर जान बाबू ई त घूरा लहरबे नहीं करे हा

उ गेलो मटिया ते लाबे के की अरे करे बाबू एहन एहन बात तू क्या बोले छहो पिछला ठंडी में तो माय गुजर गेल तू गुजरे के तू बात कहे छ की कहे छ बौआ ठंडी शुभ शुभ बात बोलल कर सुन गाही न रे बेचना बउआ फुकी त भेल क चल आइ बारी बाबू नहीं लहरे हा ई की कह देली रे बौआ रे हो बाबू रे बौआ जल्दी कर ई मालकक जार में हमर जान चलि जेतौ बुझाय हो हो बाबू हो हम बुझाय हो नहि बचबो ई हो छले बाबू बाबू। के छो हो धोती सरियावा ना जेड़ जेतो धोती की कहै छै हम नहि बचबो ई ठंडी में हो बाबू एहन बात नहीं रे बौआ बेच जल्दी कखनी घूरा से- फूकी रे कखनी से तू सब घूरा फूकै छै हमरा बुझाय नहि हो कि तू सब जान बचेबे हमरा ए बाबू तू एहन एहन बात क्या बोले छो अभी हम बियाह होने वाला तू खाली मरे के बात करे छ आ, ब- हमर बहू के हाथ के खाना के खेते हो की कहै छै बौआ ई माघक डर हमरा नहि रहै देतौ रे बौआ रे बाबू के अथी करी ना रे रे बाबू के की भगले रे पूरा सुनगांव पे बौआ रे ई की चलो रे रे ठंडा हमरा नहीं जिए ठंडा देता मार बुझाए दे रे। बाप रे ठंडा हमरा नहीं बुझाए जिए देता घोड़ा के की भेले रे घोड़ा धरबे रे करे हो की कह देली तू ई घूरा के यहाँ सुन के देखे जाता रे बउआ ई की कह देलका अरे बाबू ये तो पानी है का मटिया तेल कत गेले हो तो तू ही ना लावे ला गाल छली मटिया तेल तू करा डब्बा में रखल तो उठा के लो लियो हम

बाबू हो तू चल जा कि लो चलिया हम चल जेबो बौआ बैग लेके जेबे ओत्ता ओत्ता चल रही हो खेती हवे हा और नहीं चल जा हाँ हम चल जा छी ठीक है जा जाओ जा जा बाप रे यो- बाप रे हमरा एक दिन में झाड़ो लग गेल हमर बेटा के कहली पानी लऽ के हे भगवान केहन जिंदगी हमर आ गेल कि हमरा ई दिन में हमरा ठंडी में झाड़ा फिर जाय पड़े भगवान रक्षा करो बाप रे गिरी हो गेली बाप रे बाप हे भगवान ई केहन दिन हमरा दऽ देला बाप रे बाप रे बाप ठंडा में धारा फिरे छै तऽ आदमी के गाड़ो धुए के नहि मोन करे छै पानी ठंडा छै जे। हो कक्का ई की कर छक हो ए बौआ ई ठंडी में हमरा झाड़ा बड़ जोर से लग गेलौ झाड़ा लग गेला त तू वहां पर बैठल छ की करू ठंडी में हम कहाँ जाऊ से काना छी गांडो न झुलके एक काम कर छी एकरा बेटा के रुका हम तोरा बेटा के बुला के लेने आबै छिया जो बाप रे भगवान

तऽ पैसा बुढ़ जेतौ ना मरि जेतौ तऽ तो घर में दुनू भाई कमाए छे एगो बाथरूम नहीं बना सके छे तू नहीं समझे छौ एगो परंपरा है हो हमरा दिस पहिले ना रे। परंपरा के- ई घुमावा ना हो घुमावा ना पहले हाँ ठीक से हो रे बौआ होला के तोर बाबू जा मर गेला हो ए केन बात कर छो रे हे मर जा पहिले देखा तो सास उस भी नहीं चले रे ओ सही कोई सास भी नहीं चले रे बाबू के नसा नहीं चले रे ओ बाबू ओ बाबू ओ बाबू आ भोज कत्ता से करबो मर गेलो

अरे बाबू के उतरी तू ही लली ना रे ओ बड़ बेटा उतरी ले कि छोट बेटा उतरी ले का अरे हमें आके ले लियो ना ना रे हमर बियाहो ने बाल बुढ़वा मर गेले रे केते सपना देख रहे छे कि पुतौ के हाथ में खाना लेके खैते आ पोता के गोदी में के लेते अब चित्ते मर गेले बुढ़वा ठंडी के दिन में रे अब की करे रे बाबू के आगे के जे कार्यक्रम से करी ना रे